Imma jiena peress li kont nitħobb minn dejjem il-kanzunetta dejjem ħassejt xi hemm affarijiet moħbijin li forsi ma tagħtix kasom. Jiena waħda blanċa ġejja u oħra sejra min ma jagħtix. Dik ukoll kienet makkjetta fuq xi kanzunetta Taljana u hekk. Insewwa sew, korrettament. Hekk hu, hemm movement li tibgħa din. Lanċa ġejja wara sejra. U oħra. Armando Orso kien tibgħa din. Mbagħad jgħidlek lanċa ġejja u oħra sejra. Mit-tasliem għall-Marsa mxet. Il-kaptan bil-pipa f'ħalqu. Issa, il-pipa kienet tissimbolizza dak iż-żmien, bniedem tħassib. Mhux pereżempju ta' sigarrur li jkun aktarx kienet kull kull kelma kien fiha sinifikat. Anke l-pipa kienet tirrikmanda dak iż-żmien kien hemm filosfu Franċiż, Sart, Sartre, li kien ibejb il-pipa u kienet għad simbolu ta' wieħed ħassib. Allura Armand Urso qalilna, qalilna jidher, jiġi l-bastiment. Issa l-kelma jidher, jiġi lid-direttur ara Ara kemm hu għalih glorifikat il-Gvern Muslim issa dana l-lanċa kemm qed isoqr. Imma jiena nibda ngħid, jien nigglorifika, imbagħad jgħidlek il-bastiment, il-kelma bastiment mhux lanċa, aircraft carrier bastiment, għalkemm bastiment l-istess isem f'kull tip ta' ta' lanċa biex li titgħax biċċa tal-baħar. Imma għamel dan it-tort sarkastiku li jidderieġi l-bastiment, ma qalx lanċa ġewwa l-ħabel ta' sliema għall-Marsa mxet tikkattah bi pipa f'ħalqu u tliet soldi huwa l-biljett li jkallu rima perfetta jew inkella mal-kafè jieħu l-aniżett jew inkella jisraq ħarsa lejn dublett, jiġifieri wara li jbiegħ l-bastiment hemmhekk uża l-assonanza. Jiġifieri xi ħaġa li ma taqbilx eżatta, imma l-punt tiegħu ħareġ b'saħħtu iżjed jekk aħna qegħdin inqabblu kif bniedem jista' jaħrab ir-rima cliché li qalilna Trevor u jmur anke f'xi ħaġa li ma taqbilx fl-assonanza, u jtina tifsira differenti.

Meta aħna nagħmlu l-prosodija ta' melodija mal-kliem, il-kliem li naqbad mal-mużika li jtini kompożitur u nisma' l-akkordji tagħha, jekk qed nisma' ċertu chords, jien naf minor sixth, minn u fil-mużka dawk ċert, dik għajr joħduni mod ieħor. Imma jekk jiena ngħid, Sewwa, sewwa f'nofs ta' baħar, il-kaptan ħassas, Tkanta, Itkanta melodija maġġore b'dik iċ-ċajta, hu li joħrog ħassu ħażin. Dik hija dar kjut li qed tidħak b'xi ħadd li ħassu ħażin. Ma kellux min idormi għal darba. Hemmhekk għalija jien dawn, ġifieri dejjem naħsibha li ma fiha xejn. Imma hu lil dal-kaptan irid veru jkissru. Issa, kaptan għandu r-responsabbiltajiet tiegħu, għandu l-ekwipaġġ u l-passiġġieri. irid jieħu ħsieb li dawn iwassalhom il-ħal oħra, jibża' li jaqbad xi ċima fil-baħar, irid ikun jaf fejn ħa jmexxi li ma jmurx ixib xi skol. Imma dan irid iwaqqgħu għaġġajn, dark humor, din hija ħaġa Imbagħad x'jagħmel fl-aħħar? Jiġifieri nkanta waqt qed inħassu ħażin, immaġina xi ħadd ħassu ħażin, ħassu ħażin, dark humor. Imbagħad x'jagħmel id-deħtri joffri. Kemm huwa twajjeb, kemm qalu kemm huwa twajjeb għamlu bravu, għamillu karta. Għamillu karta għal ta' xogħol. Jekk hawn tliet għoljiet f'Malta, kordin, wit inċita u ta' fraq u ta' xjuħ. Iġviri dawk id-detoli, u dan għamillu karta ta' xogħol l-iktar ħaġa kienet kera ta' iż-żmien tal-50s li tista' timmaġina bniedem titfgħu hemm, lanqas b'sentenza. Il-makjetta Maltija, ġifieri, tista' tkun tismagħha u ma tagħtix kasha, u tista' minn ħaġa żgħira toqgħod tiflija u tara xi ssib f'affarijiet. Illum il-ġurnata għandna ħafna diversità u inklużjoni. Wow ħafna minn qiegħed anke dan iż-żgħażagħ bħalma Manuel li qegħdin jesperimentaw. u minu bħali tajjeb li nitgħallem minnhom ħalli niskopru xi affarijiet ġodda aħna u niktbu l-kanzunetti. Grazzi ħafna.